Gaafii jettu. Hin safanne adillaadhaan. Hin jiru jaama. Maalirra dhaabbatamee nabiin najaashiirra malee hin salaanne asaabaa hedduu du'ee hunda kaabaluu ka biyya akkasiitis ka biyya akkasiitis ka biyya akkasiitis islaama du'ee har'aan tana bakkatti irra salaatuun hin qaba namni to- tokko yoo jeeyoo hin safanne jettaan. Du'aa'ii kadhatuun sabate. Warra shuhadaa uhudirratti nabiin salaate. Eega amata saddeetiiti. Ee haa ja'amu immoo gaa'ib biyya biyya jiru bakka takkatti naweeytu janii irra salaatu nassiidhaan hin jiru. Deebisa gaafii itti aanu.
lammaffaa aduun samii meeqaffaa keessa jirti

Samii addunyaa tiihi. Hayyee gaafii itti aanu.
Sadaffa garaagarummaan aqlii fi qalbii maalii?
Garaagarummaan aqlii fi qalbiidha. Gaarii. Hiikka lugaa isatti gidee deebi'e. Aqlii jechuun hidhaarraa fuudhamee jenna. Namtichi quraana haffase quraanni abbaa haffase harkaa baduun Akka gaala ni dafee bahaa jee akka gaala sakaalli isii keessaa gad lakkifamtee sanirra isaatu irraa harkaa bahutti irra je'ee hadiisa sanirratti nabiin hogguu garsiisu bakka sakaalli saniif hin deema maallu shaahid hidhaa jechuu aqlii jechuun qalbii jechuun ammoo taqalluba jan gara gaggaluu

Qalbii jaamtee wanni yaamamteef gara gaggaluurra yaa muqallibal quluub sabbit qalbii haaya hiikkaan qalbiiyyuu akkana jechuudha. Hiikkaan aqliiyyuu immoo akkana jechuudha. Maanaa isaa gisee laalle aqlii fi qalbiin garagara moo tokko aqlii fi qalbiin maanaa isaa gisee laalte garagara. Haa akka kaayoo isaatii fi bootaa isaatti hogguu jette immoo aqlii fi qalbiin aqliitu ah, qalbiitu mataa hundaati. Aqliin itti aanaa oo haadima jedhama. Qalbiidhaan kiyye izaa salahat ee, asirratti hogguu deemite qalbiidhaatu hundaan deema jechuudha. Quraanni maalirra bu'ee? Ka- Qalbiirra bu'e.

Wanni jannataa jaannam hin dhaqan aqli moo qalbi? Attaqwaa haa huna. Asirratti deebi'a. Kanarratti hogguu deebitu aqlii fi qalbiin garagara. Alaqlu fi dimaa qawlii garii irratti. Aqliin mataa keessa jirti, dimaaga keessa jirti jedha. Wal qalbu fi sadrii. Quraana ni qara'an laa yunaa laa yu eh, warra hawaarijaa dubbateeti quraana warra qara'u ha eh, qoma isaanii morma isaanii kana ha gadi hin dabarreeyye quraanni kun edaanuu bikkitti dalagu asiin ol kutuudhaa miti akkana.

Aqli hin qabani isa je. Warra aqli qabu Qur'aan irraa fayyadama je. Warra qalbii qabu irraa fayyadamaa je. Ha kun lachuu faarfamee jira. Aqliin haadima qalbiidhaaf. Dura ta'an eenyu jenna malikul aabaa qalbiidhaa jenna.

Namni tokko xabiyaa akkanaa qabaa kheyrii fi sharrii isaa laalteet nafsi lubbuu duutee qalbii duutee fi qalbii mariidaa hayyaa mayyita sadii haa akkana je'ee suuratul hajji suuraa tawbaa quraana keessatti aqsaamul quluubi salaasa Haaya akkana. Qalbii duutee fi fayyaadhaa fi dhukkubsattuu jettee. Aqsaamun nafsi salaasa hoggaa jette quraana eegareefu qaraame kana irratti lawwaama tokko maal? Ammaara tokko muxumainna. Inni maal tana aqsaama sadeen hin laalte kun Ruuhiin kanarraa addaa nu beekti. Ruuhumaa takkanaa wayii. Kitaaba ruuhii Ibnul Qayyimii katan. Haaya akka deebitu. Kitaaba ruuhii Ibnul Qayyimii katan. Kitaaba kanarratti hoggaa deebiftu asirra gizee deebiftu ruuhii fi nafsiin tokko waan juu qaraanee mayii beekata. Isuma tan akkana jee wasafu jiraa rabbiin. Nafsii kanaa nafsii kanaa hoggaa duusan ruuhii baana.

Nafsiin bimaana zat ow bimaana nafas lugatti walad bakka akkana akkana walit dhufan adda isinii beemma bakka akkanaatii fi akkana walit dhufan tokko yaamuun ni jiraa jara kan tokko yaamuun ni jiraa nafsii fi ruuxii tokko yaamuun ni jiraa maana gizee deebite immoo bakka akkana akkana waladdaadha haaya wallaahu ta'ala alam gaafitti haala shanaffaa iddii qabudha Diqaalaa eenyuun nikaa godhaa? Tunis takka. Eh, Namni nikaa godhu waliyyii jedhama. Waliyyii jechuun bimaanal qariib dhihoo jechuudha. Oow bimaanal mas'uul anhu nama nama kanarraa gaafatamaadha. Bakka ta'e roorroo ta'e eeguuf niin jira nama ju'uni waliyyii jenna hiikaan isaa. Saama anhu waliyyuhu qariibuu jechuun. Ha arra waliyyiin asii kun bimaanal maali bimaanan naasir tumsaa jechuun. Nama si tuqeef niin jiraa. Dhalaan tuni da'iifa waan taate nama waa irraa laalu malee ifuma akkama caw jettee bakkayyuu seenuun taatu tanaafuu dhalaan nikaa if godhuun dhoorkaadha akkan. Joollee re'ee eeguun dandeenye nama irra wayyaadha irrattiisu. kana jala kaayan. Waliyyi jechuun kun kophatti addunyaa tiisuu hin dandeessu nama jala keenya jechuu warii kaan.